ווען יעקב אבינו האט זיך געלייגט אויפן הר מוריה, שטייט אין פסוק, ויחלום והנה סלעו מצב ארצו וראשו מגיע השמימה, און וואס האט ער געזען? והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, והנה ה' ניצב עליו, אין חזל טרעפט מען נאך אין חולין דף צדיק א', אז ס'איז איין מחנה מלכים געווען וואס זיי זענען געווען די עולים און די יורדים ביידע, און די גמרא איז מפרש וואס האבן זיי געטון ווען זיי זענען געווען עולים, זיי האבן עולה געווען העכער פון וואו זייער פלאץ איז צום כסא הכבוד, עלה לכסא הכבוד, דאס איז עולים, און זיי האבן דארט געזען אז אויפן כסא הכבוד איז נחקק צירות פון יעקב אבינו. זיי האבן געזען אזא זאך, זיי האבן געזען דארט א צירוף פון איינעם, פון יעקב אבינו, תחת כס הכבוד, נאכדעם ויורדים, זיי אראפגעקומען ביז ווי אז מען קען די נידריגסטע אראפגיין, ביז עולם הזה, און זיי זעען דארטן אז יעקב, דער זעלבער צורה, ליגט דא אונטן. זאגט אויף דעם די גמרא, די לשון הגמרא, בויל את הקנאי. זיי האבן געוואלט אים הרג'נען, זאגט רשי די ווערטער משום קנאה, זיי האבן געכאפט א קנאה, ער, א מענטש וואס איז דא אונטן, קען אנקומען צו אזא פלאץ ביז תחת כיסא גוי אחזי בולע סכיני, זאגט די גמרא מיד והנה השם ניצב עליו, אים צו ראטעווען, זאגן די ספרים הקדושים, וויאזוי קען א איד אנקומען צו א מדריגה, זיין נחקק תחת כסא הכבוד, אויף דעם שטייט די הקדמה פאר דעם פסוק, ווייסט וויאזוי וואס דאס איז? ווי א סולם מיט סוף ארצו ראשו מגיע השמימה, א איד דרייט זיך ארום אין ארציות, ארציות מיינט גשמיות, ארצי עס מיינט עולם הזה, ארצי עס מיינט נסיונות, הנה צילא מיצב ארצו, און וראשו די קאפ גייט אים איך וויל טוהן רצון השם, וראשו די קאפ איז ומגיע השמימה, דעמאלטס געשען די מצב פון נחקק תחת כסא הכבוד ווייל ער איז מיצב ארצו, און וראשו מגיע השמימה, דאס הייסט אז ווען א איד האט א נסיון אין שמירת עיניים, דאס הייסט, דער ווערט אים א אין קאפ, ער גייט אריבער צו ער זאל אויפהייבן די אויגן, אראפצולייגן די אויגן, איז ער דעמאלטס ארומגענומען מיט ארצו, דעמאלטס איז ער מצב ארצו, נאך מער, ער איז שוין אויפגעהויבן די אויגן, ער ווערט א קאנפליקט און א ראנגל אין קאפ, איך זאל אראפלייגן מיין אויגן אדער נישט, דעמאלטס איז ער א מוצב ארצו, דעמאלטס שטייט ער ראנגעלט זיך מיט ארציות, און ווילאנג די קאפ ראנגעלט זיך מיט אים, יא ניין ניין יא, אראפ ארויף מיט די אויגן ווי אזוי ס'זאל גיין, דעמאלטס וראשו עם מגיע השמים הוא, זאגט אויף דעם די כסף סופר אין פרשת ויצא, יענע מינוט ווען ראשו מגיע השמים הוא און ער ראנגעלט זיך ארום, און די מלאכים זעען אז ער גייט אנקומען צו נחקק אז זיין תחת כסא הכבוד בא לו סכיני, ווילן זיי אריינווארפן, זאגט דער כסף סופר די ווערטער, א אש א פייער פונעם יצר הרע זאל נישט קענען בייקימען, זאגט אויף דעם פוינט די פסוק, והנה השם ניצב לך, הבא לטהר מסי נאותו, דער באשעפער דארף מיט דיר מסייע צו זיין, ביסט נישט אליין, און ס'וועט נישט קיין ווערן דורך דעם,